Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр, төрөппүттэр, нэһилиэк олохтоохторо. Быйыл биһиги нэһилиэк ытыктыыр, киэн туттар киһитэ Пахомов Александр Алексеевич алтан биэс сааһын туолар. Бу бэлиэ даатаҕа анаан оскуолабытыгар киниэхэ аналлаах нэдиэлэ ыытыллар. Онон Александр Алексеевич олоҕун, үлэтин-хамнаһын сырдатар видеону көрөргүтүгэр ыҥырабын. Пахомов Александр Алексеевич тыһыынча тоҕус сүүс биһон аҕыс сыл тохсунньу уон түөрт күнүгэр Уус Алдан оройуонун Түүлээх нэһилиэгэр Пахомов Алексей Семенович уонна Сикаловская Мария Николаевна дьиэ кэргэттэригэр бастакы оҕонон күн сирин көрбүтэ. Аҕалара Алексей Семенович Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар оскуоланы бүтэрэн кулуубунай үлэһит диэн идэни ылбыта. Үөрэҕи бүтэрээт, Уус Алдан оройуонун Түүлээх нэһилиэгэр култка үлэлээбитэ. Онтон салгыы Наахараҕа, Табаҕаҕа, Тиэлигигэ, Томпо оройуонун Кириэс Халдьаайытыгар сатабыллаах салайааччы быһыытынан таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Ийэлэрэ Мария Николаевна Алексей Семеновичтыын бииргэ үөрэнэн Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар оскуоланы бүтэрэн Дойдутугар уонна тиэлигигэ библиотека сэбиэдиссэйинэн сүрдээх айымньылаахтык үлэлээбитэ. Онтон сааһыран баран, баҕа санаатын толорон, Саха государственнай университетыгар киирэн, саха тылын уонна литературатын учууталын идэтин ылбыта. уонна Наахара уонна Табаҕа оскуолаларыгар учууталынан үлэлээбитэ. Саша тыһыынча тоҕус сүүс алта уон түөрт сыллаахха алта саастааҕар Тиэлиги аҕыс кылаастаах оскуолатын бастакы кылааһыгар үөрэнэ киирбитэ. Салгыы аҕалара Алексей Семенович салайар үлэҕэ ананар буолан дьиэ кэргэнинэн көһөннөр Табаҕаҕа үөрэнэ сылдьыбыта. Онтон оскуоланы тыһыынча тоҕус сүүс сэттион түөрт сыллаахха Томпо оройуонугар Кириэс Халдьаайыга үөрэнэн бүтэрбитэ. Саша оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан биир актыыбынай үөрэнээччинэн биллэрэ. Ол курдук пионерскай дружина сэбиэтин чилиэнинэн, Табаҕа орто оскуолатыгар ДАСАФ бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ. Үөрэнээччилэр ортолоругар ыытыллар араас спортивнай күрэхтэһиилэргэ эмиэ актыыбынайдык кыттара. Ол курдук көҥүл тустуунан, хайыһарынан, чэпчэки атлетиканан дьарыктаммыта. Уонна оскуола, сопхуос, оройуон чөмпүйүөннэринэн буолуталаабыта, өрөспүүбүлүкэҕэ оскуолатын чиэһин, оройуонун чиэһин ситиһиилээхтик көмүскээбитэ. Александр орто оскуоланы бүтэрбит ситии-хотуу аттестатын ылаат, Дьокуускай куоракка кэлэн Саха государственнай университетын биолого-географическай факультетыгар ситиһиилээхтик туттарсан, студент үрдүк аатын сүкпүтэ. Университекка үөрэнэр кэмнэригэр сытыы-хотуу, активист, студент Александр Пахомов бары тэрээһиннэргэ тэрээһиннэргэ кыттара. Ол сылдьан кини хомуска таптарыылаах буолан, хомуска оонньуур дьоҕурун сайыннараары Иван Алексеев Хомус Уйбаан Алгыс диэн хомусчуттар ансаамбылларыгар киирэн бастыҥ хомусчут солист кэнники виртуоз хомусчут үрдүк аатын ылары ситиспитэ бу кэмнэргэ кини саҥа ньыманы тобулан хомуһу кэҕэлии саҥардан кэҕэлиир хомусчут диэн ааты ылбыта хомусчут александр пахомов алгыс ансаамбылы кытта урукку сойуус элбэх куораттарынан концертарга, фестивалларга кыттыбыттара. Ол курдук тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон икки сыллаахха Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын, литературатын күннэрэ Москваҕа уонна Ульяновскайга буолбутугар кыттыбыттара. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон биэс сыллаахха Москваҕа ыччаттар аан дойдутааҕы фестивалларыгар алгыс ансаамбыль лауреат буолан үрдүк ситиһиилэммитэ. Ол курдук тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон тоҕус сыллаахха саха тойуга Польшаҕа диэн эмиэ программанан баран кытта сылдьыбыттара. Тыһыынча тоҕус сүүс оҕуон сыллаахха Ленинград музейыгар Саха Республикатын күннэрэ диэн ыстатыйа Кыым хаһыакка тахсыбыт эбит. Онно сурулларынан Мовчут, Петров, ырыаһыт Лукинова, Саха СССР норуодунай артыыһа Гаврил Гаврильевич Колесов, хомусчут Александр Пахомов оонньоон, ыллаан-туойан олохтоохтор биһирэбиллэрин ылбыттара диэн сурулла сылдьара ону кэрэһэлиир. Бу туспа суоллаах-иистээх бэйэтэ эмиэ айар дьоҕурдаах ураты хомусчуппутун Александр Алексеевиһы бэйэтин тута хоһуйуутун истэргэ ыҥырабын. Манна мустубут дьону алгыс дойхоонунан эҕэрдэлээтэҕим, арчылаатаҕым, араҥаччылаатаҕым, алгыстаатаҕым буолду.

Бу тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон ысталардааҕы ыстатыйалары арыйан көрөн бараммын, бу хомуска эмиэ ураты суоллаах буочардаах, бэйэтэ эмиэ онно сүрдээх туохтук күүскэ киирбит хомус эйгэтигэр күүскэ уонна сонуннук киирбит хомустардааччы быһыытынан бу ааҕан билэбин. Онон син биир туохтан эрэ бу хомуска сыстыы саҕаланар үөскүүр төрүттээх буолар. Александр Алексеевич, инньэ дьэ, Эн хомуска хайдах кэлбиккиний? Үтүөкэһинэн бүгүн уонна мустубут бары сахабыт дьоно эһигэтэ саха музыкатын, чуолаан хомуһу таптааччылар. Олус үчүгэй киэһэ буола турар дии саныыбын. Турка бары биһи сахалар айы элбэх аналаах дьоммут. Онон Миитэрэй биһэрии тылга оҥостук сып-сап курдук аҕыйах тылынан кэпсэтэ маан лучше хомуска музыкаҕа тиийэбит ордук буолуо. Мин Һама Николаевна бу туох бары илистээх-мутуктаах, сибээстээх. Мин буһаан бастаан хомуһу Мэҥэ Хаҥаласка табаҕаҕа билбитим, көрбүтүм онно оонньоон көрбүтүм. Ити бүгүн тахсан оонньообут улахан хомусчут Искидиэн Шишигин дойдута Николай Шишигин дайыта, Агния, бииргэ төрөөбүт дьоннор. Онно биһиги дьолбутугар ити кэмҥэ республика уонна аан дойду бастыҥ ууһа, тимир ууһа, хомус ууһа Семен Иннокентьевич Гоголев-Омунньуку уус табаҕа ууһанар уонна хомус охсор этэ. Ини ылан киниттэн хомус ыламмыт, ийэм бэйэтэ саха тылын учуутала кэнники буолбута, уолун бибилэтиэкэҕэ үлэлээбитэ. Ини ылан культураҕа сыһыаннаах буолан, базовай үөрэҕэ культура буолан, ити онно улус сыһыаннаах этэ инньэ гынан, хомус ылан хомуска оонньуур этэ. Ол кини ылбыт хомуһуга дьиmin онтон онно бастаан саҕалаабытым. Онтон ыла мин дьэ бу хомоҕу сөбүлүү көрөн, ону этии биһи хомойуох иһин билэ-тутула суох Федора Гоголева барахсан, бу сахалартан биир бастакы бастакынан аан дойдутааҕы виртуоз хомус буолбут кыыс, амынньыгы бэйэтин төрөппүт кыыһа Федора Гоголева оскуолаҕа сылдьан һэччи-сахсыс кылааттан саҕалаан Мэҥэ-Хаҥалас улууһугар, республикаҕа куонкурустарга уонна фестивалларга бастайааннай бастакы миэстэ буолар этэ. Кини хомуһун тыаһа улахана. Александр Алексеевич дойдутугар Ленин аатынан сопхуоска комсомол комитетын босхоломмут сэкирэтээринэн үлэлии сылдьан, эмиэ Мэҥэ Хаҥаластан төрүттээх, хаптаҕай кыыһын Омскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын институтун бүтэрэн инженер-мелиоратор идэлээх Афанасьева Валентина Егоровналыын холбоһон ыал буолбуттара, икки кыыс оҕоломмуттара. Улахан кыыс Мария Александровна Саха государственнай университетын финансово-экономическай институтун бүтэрэн финансист идэлээх. Кыра кыыс Елена Александровна эмиэ Саха государственнай университетыгар үөрэммитэ, омук тылын факультетын кытай тылын үөрэтэр отделениетын бүтэрбитэ уонна ону тэҥэ финансовай-экономическай институту бүтэрэн эмиэ финансист идэлээх Александр Алексеевич тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ он тоҕус сыллаахха СГУну ситиһилээхтик үөрэнэн бүтэрэн географ идэлээх төрөөбүт дойдутугар Мэҥэ Хаҥаласка ананан тахсыбыта эрээри бэйэтин идэтинэн кини үлэлээбэтэҕэ. Тэрийэр, иитэр, салайар дьоҕурдаах эдэр уолу таба көрөннөр тутатына оройуон комсомолун оччотооҕу салайааччылара кинини Мэҥэ Хаҥалас райкомолун тэрийэр отделын инструкторынан үлэҕэ ылбыттара. Тэрийэр дьоҕурдаах, дьону-сэргэни кытта биир тылы булан үлэлиир ирдэбиллээх салайааччы буоларын дакаастаабыт Александр Пахомовы, республикабыт бастакы президенэ Михаил Ефимович Николаев таба көрөн тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон тоҕус сыллаахха Саха Республикатын Президенин иһинэн Дьиэ кэргэн уонна оҕо аймах комитетын председателинэн анаабыта. Бу улахан комитеты салайар кэмигэр Александр Алексеевич республикаҕа саҥа сүүрээни киллэрэн Аҕа күнүн бэлиэтиир буолбуппут, аҕа уолунаан уонна республиканскай дьиэ кэргэн күрэхтэрэ ыытыллаллар уонна күн бүгүҥҥээҥҥэ диэри кини тэрийсибит Азия оҕолоро спортивнай оонньуулар аан дойдуну барытын хабан күн бүгүҥҥэ диэри ыытылла. тураллар. Александр Алексеевич бииргэ төрөөбүт балтыларынан, билигин Саха Республикатын Суруналыыстарын сойууһун председателэ Бочкарева Галина Алексеевналыын уонна Саха Республикатын эмтэнигэ булгуччулаах страховкалаһын территориальнай пуондатын сүрүннүүр специалиһа Пахомова Татьяна Алексеевналыын тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун аҕыс сыллаахха республикаҕа аан бастакынан дьиэ кэргэн стипендиятын үөрэнээччилэргэ анаабыттара. Бу стипендия стипендия сыллата ананан сүүрбэ түөрт сыл устата сүүрбэ түөрт бастыҥ үөрэнээччигэ туттарылынна. Попечитель быһыытынан биһиги оскуолабыт, нэһилиэкпит сайдар бары хайысхаларыгар үлэлэһэригэр кыһалҕалаах боппуруостары быһаарсан үлэлииригэр биһиги киниэхэҕэ улахан махталбытын тиэрдэбит